Мӕ боны уазӕг иунӕг никуы вӕййы. Сценӕйы кӕддӕриддӕр йе мбӕлттимӕ, спортзалы йӕ алыварс ӕмзонд адӕмимӕ, уӕдӕ ӕрвылбоны царды дӕр йӕ фарсмӕ кӕй уарзы, уыдон. Исчи зӕгъдзӕн, тынг амондджын адӕймаг у. Фӕлӕ цы мӕ йӕхӕдӕг та куыд хъуыды кӕны, царды фӕндагыл цӕугӕйӕ кӕимӕ сӕмбӕлд, цӕуыл сахуыр? Йӕхӕдӕг йӕхи амондджын адӕймагыл нымайы, мӕ зӕрдӕ дарын, абон нын ӕргом ныхас кӕй рауайдзӕн, ууыл. Уӕвгӕ уӕм цымыдисаг адӕймаг ӕнхъӕлмӕ кӕсы. Уазӕгуаты та ӕнхъӕлмӕ кӕсын Датиты Аслӕнбегмӕ. Ӕнхъӕл дын ӕрбацыди мӕ уазӕг? Мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Ӕмӕ фарнон бынӕтты. Тынг ӕхсызгон мын у дӕ уынд. Афтид къухӕй не рбацыд стыр бузныг дын, Аслӕнбег. Бузныг. Кӕцӕй йӕ базыдтай, чызджытӕ дидинджытӕ уарзынц, уый? Зыдта йӕ мӕ мӕ гӕсгӕ нӕ? Стыр бузныг дӕ лӕварӕй. Тынг ӕхсызгон у. Ӕмӕ дӕ уыд уымӕ гӕсгӕ афӕрсон, ныртӕккӕ нӕлгоймӕгтӕ стӕм хатт сӕ фендзынӕ дидинджытимӕ. Дидинджыты баз, дидинджыты. Чидӕр ӕфсӕрмы кӕны, чидӕр зӕгъы, ой, ӕрдидинджытимӕ цӕудзынӕн. Ды арӕх фӕкӕныс ахӕм лӕвӕрттӕ? Дӕхиуӕттӕн? Хъуыддаг куы дома, уӕд цӕуыннӕ? Зӕрдӕйы фӕндонмӕ гӕсгӕ, нӕ? Фӕндонмӕ гӕсгӕ. Ӕнӕуи та цавӕр лӕвӕрттӕ кӕнын уарзыс? Йӕ рдӕ алыварс цы сылгоймӕгтӕ ис, уыдонӕн? Дидинджытӕ, зарджытӕ. Арӕх фӕзарыс? Фӕзарын. Раздӕр арӕхдӕр зарыдыстӕм, фӕлӕ фӕзарӕм. Ма дӕ уӕд афтӕ афӕрсон. Арӕхдӕр йӕ рбинонты хсӕн хӕдзары куы вӕййыс, уӕд иунӕгӕй куы аззайыс, уӕд дӕхинымӕр цыдӕртӕ фӕзарыс. Ӕви дӕ хатгай фӕфӕнды дӕ бинойнагӕн, дӕ мадӕн? Фылдӕр мӕхӕдӕг. Дӕхӕдӕг дӕхицӕн? Дӕу мӕхӕдӕг, йе мӕ хистӕр чызгимӕ, музыкӕмӕ. Йӕ хъус дары. Йӕ зӕрдӕмӕ цӕуны? Йӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, стыр ахуыр дӕр кӕны, фортепиано йыл цӕгъды, зарын дӕр уарзы, ӕмӕ йемӕ азары. Ӕмӕ та профессионалон репетици исты куы кӕнон, уӕд мӕхӕдӕг. Ӕмӕ арӕхдӕр йӕ рафтӕ дӕхицӕн куы фӕзарыс, уӕд цы вӕййынц уӕхи репертуар ӕви иннӕ зарӕггӕнджыты сфӕлдыстад? Алыхуызон зарджытӕ. Зӕрдӕйы цы нкъарӕнтӕ уӕм гӕсгӕ? Мӕ зӕрдӕйы кой скодта ӕмӕ домӕй дӕр афӕрсон, Ир худӕндзасты мидбылты худӕг, фӕлӕ дӕм афтӕ лӕмбынӕг куы ныккӕсай, уӕд дӕ цӕстыты арфы гыццыл ис ӕнкъарддзинад. Дӕхӕдӕг дӕхи цавӕрӕй ӕнкъарыс хъӕлдзӕг адӕймагӕй, ӕви уый, уыцы хъӕлдзӕгдзинад ӕрмӕстдӕр мӕнӕ адӕмы раз маскӕ кӕй хонынц, ахӕм вӕййы? Ну, маскӕ бынтон маскӕйӕ не схондзынӕн, фӕлӕ. Ома, цӕмӕй зӕрдӕйы уаг бынтондӕр ма раргом кӕнон? Фылдӕр ӕвӕццӕгӕн у. ӕмбӕхст. Адӕймагӕн дӕ зындзинӕдтӕмӕ, дӕ мидӕ, дӕ мондӕгтыл хӕц, зӕгъгӕ, на фыдӕлтӕй тыххӕй баззади мӕ адӕймагӕн йӕ зӕрдӕйы ахаст алы бон дӕр иухуызон нӕ вӕййы. Кӕмдӕр истӕуыл батыхсы, кӕм дӕ, фӕлӕ уый адӕймаг дӕлфӕмбыла чи у, уыдон хъуамӕ ма ма уыной, мӕнмӕ гӕсгӕ афтӕ у. Монцтыл хӕц, зӕгъгӕ, иу фыдӕлты ныхас уый тыххӕй уыди. Ууыл архайыс? Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн. Фӕлӕ уыцы иу рӕстӕг. нырма лӕг куыд сахуыр вӕй афтӕ. Фӕлӕ уыцы иу рӕстӕг се ппӕт дӕр зӕгъынц, Аслан тынг хъӕлдзӕг адӕймаг у. Ома, ир мын дӕ алыварс исчи куы уа, исты баты. Хсӕнады мидӕг чи зоны. Уый, вӕццӕгӕн, дӕ удыхъӕд ахӕм у, ӕви КВН-й кӕй архайдтай, уый фӕзындис. Раздзагӕй мӕхи КВН-чик никуы хуыдтон, зӕгъын. КВН-ы актерон факультеты кӕй ахуыр кодтон, уый тыххӕй мӕм фӕсидтысты. Мӕ зӕрдӕмӕ фӕзыди куыд практикӕ, афтӕ уыддӕр уый дӕр сценӕ Фӕлӕ раззагӕй мӕнӕ ӕстӕм хатт-иу искӕй юмор мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди. Мӕнӕ КВН-ы фанаттӕн, зӕгъгӕ, афтӕ мӕхи никуы кодтон. Мӕхиуыл афтӕ хъуыды никуы кодтон. Ома йӕ ӕмбӕрстай, уый дын рӕстӕгмӕ у, уый нӕ? О. Ну, рӕстӕгмӕ кӕвӕй нӕхӕдӕг цалынмӕ лӕгуыргон у, уӕдмӕ дзы архайын фӕстӕ. Стӕй фӕсивӕдон змӕлд. Фӕлӕ мӕнӕ ӕнувыд нӕ уыдтӕн раззаргӕ. Тӕргон лӕппу уыдтӕн, балцы цыдыстӕм, цыдӕр ног зонгӕтӕ, ног хабӕрттӕ. Мӕ уыдон, ме уыдон куыддӕр зӕрдӕмӕ цыдысты мӕ Ӕмӕ уӕддӕр хъуыдыджын лӕппу уыдтӕ, нӕ уӕззау зондыл хӕст. Ӕмӕ йӕ иугӕр ӕмбӕрстай, ома уый цард-цӕрӕнбонты афтӕ нӕ уыдзӕн, искуы фӕуыдзӕн, мӕнӕ цалынмӕ ӕрыгон бонтӕ сты, уӕдмӕ. Уӕд уыцы рӕстӕджы та дӕхицӕн фидӕнмӕ цавӕр нысантӕ ӕвӕрдтай? Мӕн тынг фӕндыди кинойы архайын. Зӕрдиагӕй? Актерон факультетмӕ дӕр уый тыххӕй бацыдтӕн. Фӕлӕ рӕстӕг Зын рӕстӕг уыди, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, культурӕйӕн тынг зын рӕстӕг уыди. Ӕмӕ уӕд лӕг хъуыды кодта раздӕр царды царды хабӕрттыл хъуыды кӕна, ӕви аивадыл хъуыды кӕна, зӕгъгӕ. Ме уыдоны хсӕн куыддӕр лӕг тыхсти, ӕмӕ цы фӕндтӕ уыди, уыдон, ӕвӕццӕгӕн, хӕстӕр иуылдӕр нӕ фесты, фӕлӕ Уӕддӕр ныр дӕр мӕ ныфс дарын, кинойы дӕсныйӕдтӕ Ирыстоны фӕстӕмӕ кӕй сног кӕндзысты. Мӕ кӕд Хуыцауы зӕгъӕуыд уым дӕр. Дӕхи бафӕлвардзынӕ? О. Ӕмӕ иугӕр кинойы кой скодтам, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, киномӕ арӕх фӕкӕсыс? Ерысӕ афтӕ куы адих кӕнӕм ирон кинематограф уӕрӕсейаг ӕмӕ фӕсарӕйнаг, зӕрдиагдӕрӕй цавӕр кинонывтӕм бакӕсыс? Нӕхи советон киномӕ, Ирыстоны кинотӕ, тынг уарзтон мӕнӕ уый размӕ къуыри къуырийы дӕргъы фӕкастӕн нӕхи кинотӕ. Зарджытӕ дӕр афтӕ. Фылдӕр уарзтон нӕхи зарджытӕ. Йӕ уырыссаг зарджытӕ, йе уымӕн ӕмӕ зӕрдӕмӕ тынг ныкъӕр. Хъарынц, нӕ? Ӕмӕ дын уарзон кино ныв ис? Цалдӕр мӕ мин. Сӕ хъайтартӕй та кӕй уарзыс? Они сражались за родину. Да, тату Ташке. А Зоре здесь тихие. Тынг мӕ фӕндыди, мӕ лӕппуйы мӕ тынг фӕндыди зӕнг байрӕзон, цин зыдтон, дӕнджыр лӕг мӕнӕ рауайдзӕн. Мӕ тынг фӕндыди Остапы рол ахъазын Гоголы Тарас Бульбайы. Уыдон, в общем, Ӕмӕ дӕ цӕмӕн фӕндыди? Мӕ фарстатӕ дроман уыдысты. Иугӕр кинонывтӕ, бӕлвырд кинонывтӕ уарзыс, иугӕр дзы ис бӕлвырд хъайтарты, дӕ зӕрдӕмӕ фӕндаг чи ссардта, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, уыдонмӕ кӕсгӕйӕ адӕймаг базоны йӕхи миниуджытӕ уым. Ӕмӕ йӕ мбары. Йӕхи бӕллицтӕ, ӕвӕццӕгӕн у. Бӕллицтӕ? Ӕвӕццӕгӕн у. Кинонывты хъайтартӕй дӕуӕн йӕ зӕгъӕм, дӕ хуызӕн чи у? Кӕй ис абарӕнти? Штирлиц? Ну, зӕгъӕм, афтӕ у. Ӕмӕ дӕ мбарын, ды дӕр мадзура дӕ, нӕ? Ӕмӕ уый хорз миниуӕг у ӕвзӕр. Царды, хи царды ӕмӕ ӕхсӕнадон царды. Ирдӕнӕй куыд зӕгъон, Жанна, раст зӕгъгӕйӕ, алыхуызон адӕм кӕй сты. Цымыдисагдӕр уый тыххӕй у, ӕцӕгӕн, дуне. Мӕн ӕмӕ ну иухуызон адӕймаг куы у, адӕм иухуызон куы уой, уӕд цы диссагӕй цы и. Ӕ, ӕцӕгӕн афтӕ. Дӕумӕ цард цымыдисаг кӕсы? Кӕсы. Цӕмӕй? Цард у ахуыргӕнӕг. Мӕм Куы хъусай, мӕ хъуыды куы кӕнай, уӕд бирӕ цӕуылдӕрты ахуыр кӕны. Фӕлӕ дӕхицӕй буц куы уай ӕмӕ дӕхи, мӕнӕ мӕхи куыд фӕнды, мӕхи мондагӕй ӕддӕмӕ. Ӕрмӕстдӕр дӕхи кой куы кӕнай. О, дӕхи кой куы кӕнай, ӕвӕццӕгӕн, лӕг рӕзгӕ дӕр нӕ кӕнна дӕ рудӕй, Нӕдӕр ницӕмӕй. Царды фӕндагыл куы акӕсӕм, уӕд дын дзы сӕйрагдӕр ахуыргӕнӕг чи уыди? Мӕ мад, мӕ фыд. Чи зоны дын ныртӕккӕ дӕ зӕрдӕ фӕрисын кӕндзынӕн, уымӕн ӕмӕ ахӕм цаутӕ мысын зын у. Дӕ фарсмӕ нал сты. Нал сты. Уыдон ӕрцыд мӕ дзӕбӕхӕй сӕр уд. Бузныг. Сӕ цавӕр ныхӕстӕ сын ӕрхъуыды кӕны сарӕхдӕр? Лӕппуйӕ тынг фыдаг уыдтӕн. Мӕ мад аргъ кодта афтӕ. Аслан, дӕхицӕн куыд рис, иннӕмӕн дӕр афтӕ рис. Аслан, дӕхицӕй ма ӕппӕл, адӕм дӕр ӕппӕлӕнт. Ахӕм нӕ хӕстӕ. Мӕ фыд, мӕ фыд та уӕлдай ныхас нӕ уарзта. Цӕуыл, цы хъуыддагыл лӕууыс, уый дӕ хъуыддагӕй равдис, йе скондӕй, зӕгъгӕ. Йеддӕмӕ дӕ ныхас дӕ хъуыддагӕй раздӕр цӕуа, зӕгъгӕ. Ахӕм хуымӕтӕг ирон фӕдзӕхстытӕ. Ирон ӕхсӕнад куыд уыди, афтӕ нӕ. Ме рдӕм ады ныхӕстӕ куы дзырдтай, уӕд мах иуӕн дӕр мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыди, мӕ ӕвӕццӕгад, уӕддӕр кӕрӕдзимӕ хӕстӕг стӕм фӕлтӕрмӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ уӕд ныййарджытӕ мӕнмӕ гӕсгӕ арӕх дзырдтой афтӕ се ппӕтӕн. Ныр цард аивта. Ӕмӕ кӕд раздӕр афтӕ дзырдтой, дӕхӕдӕг дӕхицӕй ма ппӕл, истӕмӕн куы баззайвӕдтӕ, адӕм раппӕлдзысты, зӕгъгӕ, уӕд ныр дӕр афтӕ у? Ӕви ивддзинӕдтӕ уыныс? Хъыгагӕн, ивддзинӕдтӕ ӕрцыдысты, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ бирӕ нӕ ахӕсдзысты, уыцы хабӕрттӕ бирӕ нӕ ахӕсдзысты, уымӕн ӕмӕ Цард афтӕ аразгӕ нӕ вӕййы. Лӕг ӕрмӕстдӕр йӕхирдӕм куы ивӕза ӕмӕ йӕхи интерестӕ, куыд ӕй зӕгъон, ӕрмӕстдӕр йӕхи мондӕгтыл хъуыды кӕна, уӕд цард афтӕ аразгӕ нӕу. Гыццыл кӕмдӕр быхсын хъӕуы. уӕлдайдӕр та адӕм иухуызон кӕй не сты ӕхсӕнады мидӕг, уӕлдӕр хъуыды кӕн хъӕуы, ӕмӕ кӕмдӕр мӕнӕ-иу нӕ фыдӕлтӕ куыд дзырдтой, дӕ ныхас бауилмӕ уый фӕстӕ зӕгъ, зӕгъгӕ, дӕ монцтыл хӕц, хӕц зӕгъгӕ. Цард афтӕ аразгӕ у. Йеддӕмӕ дӕу афтӕ фӕнды, иннӕйы афтӕ фӕнды, аннӕ йӕхион домы, зӕгъгӕ. Мӕ домӕй мӕнӕ вавилойнаг был Вилонская башня зӕгъгӕ кой кӕнынц. Ой дӕр афтӕ. Йе та Крылов куыд загъта, лебедь щука ирак. Алчи йӕхи рдӕм ивазы. Кӕд аразӕм, кӕд нӕ фӕнды ӕхсӕнад саразын, хорз ӕхсӕнад саразын хӕрзхъӕд, уӕд хъуамӕ кӕрӕдзиуыл дӕр хъуыды кӕнӕм. Но мӕ гӕсгӕ нӕ фыдӕлтӕ нӕ фыдӕлтӕ уыцы хъуыддаг зыдтой, уымӕн ӕмӕ махӕй практиктӕр уыдысты. Мойой фӕрцы арӕзтой хъуыддаг, кӕсгдӕм хъӕуынц. Ӕхсӕнады кой скодтай ӕмӕ йӕ куыд ӕмбарын, афтӕмӕй дӕ цӕст уынаг у ӕмӕ бирӕ цӕуылдӕрты ӕрхӕцы. Ды дӕр нырма ӕрыгон нӕлгоймаг, фембӕлыс фӕсивӕдимӕ дӕр, уӕвгӕ семӕ кусгӕ дӕр кӕныс, уый тыххӕй гыццыл фӕстӕдӕр афӕрсдзынӕн, фӕлӕ дӕхи карӕнтимӕ дӕр дӕуӕй хистӕр чи у. Ӕмӕ ныр, зӕгъӕм, афтӕ ӕртӕ кары куы абарай кӕрӕдзиуыл, уӕд ныры дуджы Дӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ цӕуы? Ӕмӕ разы цӕмӕй дӕ? Ӕфсарм кӕй ахаудта, ой тынг ӕвзӕр у, тынг ӕвзӕр хабар. Ӕмӕ та мӕнӕ уый размӕйы ныхасмӕ та фӕстӕмӕ сыздӕхдзыстӕм. Уый дӕр уыд ӕмӕ уыцы хабармӕ хауы. Дӕ мондаг, дӕ мондагыл куы нӕ хӕцай, уӕд дӕхи фӕндон куы скъӕрай, стӕй дӕхицӕн дӕхӕдӕг кад куы кӕнай, уӕд ма дын иннӕтӕ дын цы хъуамӕ кӕна? Мӕ гӕсгӕ ӕй тынг ӕвзӕр хабар у. Дӕ зӕрдӕмӕ та цы цӕуы? Ӕртӕккӕ ӕнцондӕр кусын сси мӕнӕ техникон фӕрӕзтӕ ӕмӕ Авналӕнтӕ нӕ? Авналӕнтӕ ӕнцондӕр кӕй сты, уый мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы. Ӕмӕ дӕ уӕд дыууӕ къахӕн фарстай ратдзынӕн. Ныр эстрада Афтӕ схонӕм, уый дӕр фӕхъӕздыгдӕр и, фӕфылдӕр и, зарӕггӕнджытӕ алыхуызон, чи хуыздӕрӕй-хуыздӕрмӕ тырны, чи та йӕ уды дзӕбӕхӕн зары, нӕ? Ехса бакусыны мӕт кӕны бӕсты. Уый дӕр дзы ис. Разы дӕ ныртӕккӕ цы уавӕры ис ирыстойнаг эстрада ӕмӕ Кавказы эстрада ӕмткӕй? Кавказы эстрадӕмӕ хъусгӕ эстрадӕмӕ хъусгӕ дӕр нӕ кӕн, уымӕн ӕмӕ иу минут иу минутӕй фылдӕр ныртӕккӕ ахӕм рӕстӕг ӕркодта ӕмӕ нӕдӕр поэзийӕ бынат и, нӕдӕр аивадмӕ нӕ аивад цы хуыйны. Ӕртӕккӕ куыд кусынц бирӕ артисттӕ, уый мӕнмӕ гӕсгӕ аивадмӕ хӕстӕг лӕугӕ дӕр нӕ кӕны. Уымӕн ӕмӕ аивад хъуамӕ адӕймагӕй, адӕймаджы хуыздӕр кӕна, адӕймаджы уӕлдӕр иса йӕ удмӕ гӕсгӕ. Йӕ зондахаст ын хъуамӕ, йӕ уд дӕр ӕмӕ йын йӕ зондахаст дӕр хъуамӕ Хуыздӕр ӕмӕ рӕсугъддӕр кӕна, нӕ? Иууыл хъуамӕ архайа культурӕ, аивад. Ӕмӕ дӕ цӕмӕ гӕсгӕ афарстон? Ныртӕккӕ та фылдӕр кӕнынц Нӕ бакусон ӕм ӕд ӕмӕ та мӕнӕ мӕ феной, зӕгъгӕ, мӕнӕ ӕз дӕн, зӕгъгӕ. Ну, артисттӕн ӕнӕ уымӕй бынтон уӕвгӕ дӕр нӕй. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлӕ уӕддӕр алы хъуыддаджы мидӕг дӕр хъуамӕ уа фсармый фыццаджыдӕр. Фӕстӕ-иу бахатыр кӕн, мӕ мады кой ракодтам, уый размӕ йӕ ныхӕстӕй та йын ӕрхъуыды кӕнон. Цы хъуыддагы фӕдыл ӕрлӕууай, уымӕй дӕхи афӕрс. дал фӕмбӕла чи и, уыдонӕн зиан ӕрхӕсдзӕн ӕви пайда уыдзӕн. Ӕмӕ йыл лӕмбынӕг ахъуыды кӕмӕ, уӕд саразы та йӕ ма сараз, зӕгъгӕ. Ныртӕккӕ та фылдӕр Ома, фыццаджыдӕр хъуыды кӕнын хъӕуы, дӕ алыварс чи ис, уыдоныл. Пайда хӕссы хъуыддаг, пайда хӕссы вины. Ерды зарджыты кой зарджыты кой кӕнын куы райдыдтам, уӕд уый дӕр сусӕг нӕу, стӕй уӕ ппӕлгӕ дӕр нӕ кӕнын, фӕлӕ се пӕт дӕр зонынц, къорд фидӕны зарджытӕ йӕ репертуар гыццыл хицӕн кӕны, нӕ? Кӕм зӕронд зарджытӕ сног кӕнут, кӕм нырыккон уацмыстӕ, фӕлӕ ис текстытӕ, тексты та ис цавӕрдӕр мидис. Кавказы мӕ ирыстойнаг эстрада тауманы абарстон ӕмӕ уый дӕр зарӕггӕнджытӕ бафиппайынц, хицӕн нал кӕнынц. Раздӕр ирон зарӕгӕн уыдис йӕхи мелоди кӕнӕ уыдис рӕсугъд текстытӕ. Афтӕ нӕ зӕгъын ӕмӕ ныртӕккӕ иуылдӕр ӕвзӕр у, алцыдӕр ӕвзӕр у нӕ бӕзы. Ӕз ӕрмӕстдӕр хъусӕг дӕн, аргъгӕнӕг. Ӕмӕ куыд хуымӕтӕг хъусӕг, мӕхицӕн ахӕм куыд сӕ равзарын, мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, нӕ цӕуы. Ӕмӕ ӕз, ӕвӕццӕгӕн, уыцы къордмӕ хауын, ӕмӕ ирон мелодикӕ кӕм ис, ёй цӕуы мӕ зӕрдӕмӕ. Ӕмӕ фарста ахӕм, мах цӕмӕн фӕзмӕм иннӕты ӕмӕ нӕхи хицӕндзинад цӕмӕ сафӕм? Ӕмбӕрстон ныхас. Мӕнмӕ гӕсгӕ, уый дӕр мӕнӕ ӕрдӕбонзӕй кой кодтам. Ирон Мелоди ис ирон уӕздандзинад, ирон традици. Ирон, ирон куы уа, уӕд дзӕгъӕлчъиликк дӕр не скӕндзӕн, хъӕр дӕр нӕ ныккӕндзӕн. Йе, ныр Иннӕ адӕмыхатт хатты ӕвзӕр кой дӕр нӕ кӕн, фӕлӕ нал фембӕлас адӕми, дон фылдӕр, йе рцӕн мӕнӕ сӕ кӕфтӕм куы баксай, йе сӕ зарджытӕм, уӕд фылдӕр сты мӕнӕ эмоционалон рогдӕр, нӕ? Рогдӕр, о. Ныртӕккӕ та ахӕм дуг скодта, ӕмӕ уыдоны рӕстӕг ӕрцыди. Ахӕмты рӕстӕг ӕрцыди. Ну, мӕнмӕ гӕсгӕ аивдзӕн. Ӕз уӕ куыст афтӕ бӕстон ӕмӕ лӕмбынӕг нӕ зонын сымахырдыгӕй нӕ, фӕлӕ ӕдзухдӕр истори дӕр афтӕ баззад, аивад хъуамӕ кӕна хъомыл, ома сывӕллоны рӕзгӕ фӕлтӕры кӕй фӕнды дӕр ахуыр кӕна. Рӕзгӕ фӕлтӕры ахуыр кӕна, хистӕр карӕн та удӕнцойдзинад ӕмӕ ӕхсызгондзинад хӕсса. Ӕмӕ йӕ цӕй тыххӕй загътон, ӕз сымах куыст афтӕ хорз нӕ зонын. Ерыс зӕгъӕм, сымахӕн ис исты организаци, къорд, цӕдис, ӕмӕ уӕ чи ӕртымбыл кӕндзӕн ӕмӕ уын чи бацамондзӕн, о зарут иннӕ зарджытӕ дӕр. Фӕлӕ мӕнӕ уӕ репертуары хъуамӕ мӕнӕ ёйбӕрц уа сӕрмагондӕй ирон мелоди кӕимӕ. сфӕлдыстад. Ёмӕн гӕнӕн ис ӕви алчидӕр хибарӕй йӕхӕдӕг йӕхицӕн хицау у? О, алчидӕр йӕхӕдӕг йӕхицӕн у хицау ӕртӕккӕ. Мӕнӕ цензурӕ кӕй хонынц, ӕнӕ уымӕй мӕнмӕ гӕсгӕ нӕй. Дӕу фӕндид цӕмӕй фӕндид ӕгуыдӕр. Фӕлӕ ом дӕр, фӕлӕ уыцы цензурӕ, цы цензурӕйы чи архайа, афтӕ куы фӕкӕсӕм, уӕд фӕзӕгъӕм, Мыйой-мыйой куы суа, уӕд та куыд кӕндзыстӕм, зӕгъгӕ. Аргъгӕнджытӕ та чи уыдзысты, нӕ? О, аргъгӕнджытӕ чи уыдысты. Мӕнӕ преемственность поколений, зӕгъгӕ, уырыссагау куыд хуыйынц. Йой аскъуыди. Ӕмӕ цы традицитӕ уыди, цы сыгъдӕуттӕ нӕм уыди нӕхи ирон аивады мидӕг дӕр. Уыдон, ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕсног, ӕнӕ сноггӕнгӕ дӕр новӕй зӕгъӕм мах эстрадон эстрадӕйы архайӕм нӕ мах дӕр нӕ репертуар кӕнӕм нырыккон хуызы фӕлӕ йӕ удахаст хъуамӕ адӕймаг ирон хъӕпсы хъуамӕ баззайа ирон хъӕпсы хъуамӕ баззайа нӕхи Иугӕр мӕ нӕ райдыдтам фӕлтӕрты бастдзинады кой кӕнын ӕмӕ дӕ зонд иннӕмӕн ма бавгъау кӕн, зӕгъгӕ, уӕд, зӕгъӕм, ды кусыс кӕстӕртимӕ, фӕлӕ сфӕлдыстадон фӕндагыл нӕ Спорты. Цӕмӕдӕр гӕсгӕ равзӕрстай спорты дӕ фӕлтӕрддзинад бацамонын кӕстӕртӕн. Цӕмӕн афтӕ? Ир дын раст куы зӕгъон, Жанна, уӕдӕй мӕхӕдӕг дӕр, мӕхӕдӕг дӕр уыцы фарстайӕн дзуапп нӕ, нӕ, нӕ зон. Афтӕ, ӕвӕццӕгӕн. Дӕ зӕрдӕ мӕ афтӕ бадзырдта? Раззӕгъгӕ, раззӕгъгӕ спорт ӕмӕ мӕнӕ аивады ӕхсӕн мӕнӕ мын афтӕ куы зӕгъай, равзар дзы иу, зӕгъгӕ, уӕд уӕд дын ӕртӕккӕ нӕ зӕгъдзынӕн, кӕцырдӕм фылдӕр мӕ зӕрдӕ сараздзынӕн, зӕгъгӕ. Иухуызон адджын дын сты? О, о, ӕцӕгӕн. Ӕмӕ уӕд цӕуылнӕ райхъуысти Датиты Аслӕнбеджы кой спорты, фӕлӕ сфӕлдыстадон фӕндагыл? Мӕ тӕккӕ лӕппуйы фӕцӕфтӕн, мӕ тӕккӕ архайгӕйӕ, мӕнӕ мӕ хил, мӕ хил тӕккӕ кусгӕйӕ. Ӕмӕ уый фӕдыл цалдӕр азы ахаудтой. Уыцы рӕстӕг куы ӕрхъуыды кӕныс, уӕд дын хъыг вӕййы, ома, чи зоны, уыд дӕ цард ӕндӕрхуызон рауадӕй. Фӕстӕмӕ акӕсгӕ ӕз хъыг никуы фӕкӕн. Ницӕуыл. Фӕсмон, фӕсмон никуы фӕкӕн. Ӕвӕццӕгӕн, Хуыцау афтӕ фӕндыд, ӕвӕццӕгӕн, рӕстӕджы домӕнтӕ афтӕ уыдысты, Хуыцау афтӕ фӕндыди, зӕгъгӕ, мӕхӕдӕг кӕмдӕр фаг нӕ бацархайдтон, фагыл нӕ ахъуыды кодтон. Ӕз никуы фӕстӕмӕ кӕсгӕйӕ никуы фӕфӕсмон кӕн Вассаке. Хуыцау цы радта, уый разы. Мамӕ уый хорз миниуӕг кӕсы. Хъузныг. Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ уӕд адӕймаг йӕ зӕрдӕмӕ дӕр къаддӕр цыдӕртӕ фӕхӕссы. Фӕлӕ уыцы-иу рӕстӕг уый дӕр мӕ нӕ бауырндзӕн, ӕмӕ ивгъуыды чи ацыди, фӕстӕмӕ фӕкӕсгӕ, цавӕрдӕр цаутӕ, цавӕрдӕр адӕм, цавӕрдӕр фембӕлдтытӕ ферох сты. Нӕ мӕ бауырндзӕн, уӕддӕр сӕ цавӕрдӕр бынат зӕрдӕ ссардтой. Уыдон сты ахуыргӕнджытӕ. Адӕймагӕн йӕ ахуыр схъӕр кӕндзынӕ? Йе сӕйрагдӕр ахуыргӕнӕджы схъӕр кодтай, уый мад, уый се ппӕтӕн дӕр ӕцӕгӕн афтӕ у. Фӕлӕ ма царды фӕндагыл цӕугӕ, уӕддӕр нӕ фарсмӕ сӕмбӕлынц адӕм. Чи ныхасӕй, чи хъуыддагӕй зонд чи бацамон? Бирӕ, бирӕ. Ахӕмтӕ Бирӕ сты. Алы бон дӕр, лӕмбынӕг, лӕмбынӕг куы кӕсай, уӕд алы бон дӕр кӕмӕй цы райсай. Мӕнӕ, мӕнӕ фыццаг кастӕй бынтон хуымӕтӕг адӕймаг чи разына, уымӕй дӕр гӕнӕнимӕ райсай арф хъуыды. ӕмӕ йыр ныры кармӕ ис, зӕгъӕм, ахӕм хъуыды, зонд, цы райстай ӕмӕ тынг арф чи ныббадт дӕ сӕры ӕмӕ ӕдзухдӕр кӕй хъуыды кӕныс? Дӕхицӕн хӕсӕн цы равзӕрстай, уый мӕнӕ цыфӕнды курок куы уа, мӕ цыфӕнды зындзинӕдтӕ куы уа, уӕддӕр ӕм хъуамӕ Тырнай? Фӕлӕ дӕ алфамбыла дӕ алыварс адӕм уыдоны ма бахъыгдар, афтӕмӕй. Макӕй тӕригъӕды бацу. Макӕй ӕвзӕрмӕ бӕл. Ӕмӕ дӕ фӕндагыл цу. Хатгай ӕрдӕм кӕсын, хъусын ӕмӕ хатгай афтӕ нӕ ахъуыды кӕныс, ома иу цасдӕр рӕстӕджы размӕ дын цӕрын ӕнцондӕр уыдаид? Ӕвӕццӕгӕн у. Арфӕ хъуыды кӕн. Ӕз дӕр мӕнӕ не хсӕн, мӕнӕ Артур, мӕнӕ ме рдхорд Артурчио Чекойы фырт. Уыимӕ дӕр Валерикимӕ дӕр-иу, фӕлӕ-иу арӕх хъӕуккӕгтӕ не стӕм, ноджы ма хъӕуккӕгтӕ не стӕм, стӕй дӕр ӕмӕ Артуримӕ хъуыды кодтам, ныхас кодтам кӕддӕр ма афтӕ зӕгъ. Йе ркӕсы рӕстӕджы цӕрис, зӕгъгӕ. Мӕнӕ дӕр мӕ иннӕ фарст уыди. Дыууӕ дӕр хъуыды иу хъуыдымӕ ӕрцыдыстӕм. Ӕвдаем ӕрсты. Ӕвдаем. О. Советон рӕстӕджы ӕвдаем ӕрсты. Сабырдзинад. Ӕз ма йын мӕнӕ уӕлдӕр фыддӕр хъуыды кӕнын. Адӕм мӕнӕ цыма ӕндӕр мӕнӕ цыма ӕндӕр бӕстӕ кӕмдӕр цардыстӕм, йӕ уыцы Ӕмӕ дын сӕйрагдӕр цы нӕ фаг кӕны Ереусы рӕстӕгӕй? Сабырдзинад фыццаджыдӕр ӕмӕ хуымӕтӕгдзинад. Адӕм хуымӕтӕгдӕр уыдысты, афтӕмӕй арӕхджындӕр ӕмӕ уӕзбындӕр. Ир адӕймагимӕ куы базонгӕ вӕййыс, иугӕр миниуджыты кой скодтам, уӕд фылдӕр дӕ де ргом цавӕр миниуджытӕм аздахыс? Аргъ цӕмӕн кӕныс? Ӕфсӕрмыйӕн. Ӕфсӕрмы? Ӕмӕ арӕх фӕфӕрсын уый дӕр, Арӕхсын бӕлын ахӕм хъуыдыимӕ, ома уӕздандзинад ӕмӕ ӕфсарм чидӕртӕ кӕнӕ лӕмӕгъдзинадыл, кӕнӕ ӕдылыдзинадыл нымайынц. Имӕ нымайынц. Мӕнӕ Эзопмӕ куыд у рувасӕн, ӕдмӕ куыд касти, сӕнӕфсирмӕ куыд касти, уымӕ гӕсгӕ. Ома ӕд афтӕ нымайыс рувӕстӕн фильмы куы ныххӕсса адӕймаг хохоныны, ома чидӕр цух у уымӕй, ӕмӕ уымӕн пайда кӕны. Иттӕг раст. Мӕ дын дӕхицӕн дӕ уӕздандзинадӕй никуы спайда кодтой. Ды йӕ нӕ бамбӕрстай афтӕмӕй. Хинӕй дыл никуы ничи рацыд. Ну, сӕхимӕ гӕсгӕ рацыдысты, чи зоны, сӕхимӕ гӕсгӕ. Фӕлӕ йӕ ды ӕмбӕрстай? Ӕмбӕрстон. Ома дӕ бон у адӕймаджы сбӕрӕг кӕнын, афтӕ фыццаг, дыккаг, ӕртыккаг бакастӕй цы у ӕмӕ йӕм йӕ фӕсаууон цы ӕмбӕхсы, уый дӕ бон у? Фылдӕр у. Ӕмӕ кӕд, миййаг, сывӕллӕтты рдӕм де ргом уымӕн аздӕхтай? Кӕд, мыййаг, сывӕллӕттӕ ӕнӕхииндӕр сыгъдӕгдӕр сты ӕмӕ дӕ дӕ зӕрдӕйы иу хай уырдӕм уымӕн ӕнкъӕхста? Акъаха йӕ зӕны. Йӕ тӕккӕ рӕбынмӕ. О. Афтӕ? Афтӕ. Ертадӕм кӕсын ӕмӕ куы уӕн ӕнӕрхъуыдыгӕнгӕ нӕй, иуылдӕр хъӕлдзӕг, сырхзонд, кӕм вӕййут, искуы бадты баивӕнт. Къулбадӕг у, фӕлӕ лӕппуйы рӕдийаг, нӕ? Фыдбылыз никӕмӕн ракодта, знагдӕр никӕмӕн, фӕлӕ фыдуаг митӕ уыдысты. Ӕмӕ хъӕлдзӕг ӕмӕ цыргъзонд фӕсивӕды хсӕн кӕддӕр ма ныхас кодтон иу лӕппуимӕ. Цӕмӕндӕргӕсгӕ мӕ зӕрдыл тынг бадардтон уыцы ныхас. Ӕмӕ ныхасгӕнгӕйӕ ахӕм хъуыды загъта, ома, куыйты бирӕ уарзын. Ӕхсар ма уӕд. Йӕ куысты сбаста куыйтимӕ ӕмӕ куыд ныхас кодтам, афтӕмӕй мын ифыста афтӕ, зӕгъ, ома, арӕх, ӕппынӕдзух нӕ, фӕлӕ арӕх афтӕ рауайы, ӕмӕ куыйтӕ иуӕй-иу адӕмӕй хуыздӕр сты. Уый йӕхицӕн удӕнцой цӕрӕгойты сыгъдӕгдзинад ссардта, ды та сывӕллӕтты. Уӕд афтӕ уайы, ӕмӕ дуне афтӕ нӕ зӕгъынмӕ алцыдӕр ӕвзӕр у, фӕлӕ мӕнгарддзинад сбирӕ ис, гадзрахаддзинад, хиндзинад, ӕмӕ адӕймаг уӕд йӕхи ӕмбӕхсы, цӕмӕй семӕ ма ӕмбӕла уый тыххӕй. Чидӕр ахӕм цардвӕндаг дӕр равзары, зӕгъӕм, молодзантӕ. Фӕлӕ цард Уый та дын мӕ мады ныхасы иу ныхас зӕгъдзынӕн, цард у тох нӕ ӕмӕ тох кӕнын хъӕуы, зӕгъгӕ, фыдзынӕн фыдфӕрӕз, зӕгъгӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ, цардӕй химбӕхсӕн нӕй, уымӕн ӕмӕ дын ахӕм фадат дӕр нӕй. Уӕддӕр ӕхсӕнады уӕнгтӕ стӕм, нӕ? Ӕвӕццӕгӕн, ӕмбӕхсын раст ныхас нӕ уыди, ӕвӕццӕгӕн, удӕнцой исын, нӕ? Ӕрдӕбон нӕ загътай, дӕ зӕрдӕ дыууӕ дихы у. Сывӕллӕттӕ сты сыгъдӕгдӕр кӕй сты ӕмӕ сын фылдӕр бамбарын мӕ бон кӕй у, уый тыххӕй. Стӕй мӕнӕ мӕхи мондӕгтӕ, мӕхи фӕндонтӕ кӕстӕн ӕссыхӕст сты рӕстӕгмӕ гӕсгӕ, рӕстӕг, рӕстӕджы домӕнтӕм гӕсгӕ. Йодон, йодон сын Ӕвзарын кӕнын мӕ сахуыр кӕнын лӕг ӕнӕрӕдыдӕй кӕм вӕййы царддӕр. Ӕмӕ цӕмӕй уыцы рӕдыдтӕ ма ӕрцӕуой, цӕмӕй цӕттӕ уой ӕмбӕхсынӕй пайда нӕй, стӕй царддӕр уый тыххӕй ӕвӕрд у ӕвӕццӕгӕн адӕймагӕн ӕмӕ цы зынтӕ ӕмӕ цы дӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ цӕуы уыцы бавзарай, нӕ? Уыцы ӕвзӕрстыты хъуамӕ ахизай. Йӕ сывӕллӕттӕн дӕр ӕмӕ спортӕй кӕимӕ архайын, уыдонӕн дӕр иу цы зонд уыцы зондыл сӕфтауын, зӕгъгӕ, фӕразон куыд уой, аккаг куыд уой цӕрынмӕ зынтӕм, адӕймагдзинад сӕ фылдӕр куыд уа, куыд ӕмбарой адӕймаджы рыст дӕр. Фылдӕр хиу кусын кӕй хъӕуы, ууыл куыд хъуыды кӕной, уыдӕттыл. Стӕй, ӕвӕццӕгӕн, сӕ къухы цӕмӕй ӕнтыстдзинӕдтӕ бафтой спорты, нӕ? Уый ӕнӕмӕнгӕй. Уый алы тренеры бӕллиц дӕр у, нӕ? Мӕнӕн цы нӕ бантысти, уый мӕ хъомылгӕнинаг мӕхицӕй хуыздӕр куыд рауайа? Ватсага. Афтӕ? Ватсаганы. Ердӕбон загътай, ома царды ӕнӕфӕрӕдийгӕнӕг фӕвӕййы адӕймаг. Уый размӕ та схъӕр кодтай, ома фӕстӕмӕ никуы фӕкӕсыс. Фӕлӕ та уӕддӕр, куыд хъуыдыджын адӕймаг дӕ, уымӕ гӕсгӕ мӕм афтӕ кӕсы, уӕддӕр дӕ зӕрдыл дӕ цавӕрдӕр рӕдыдтытӕ лӕууынц. Сусӕг сты? Йед зӕгъӕм, кӕм фӕрӕдыдтӕ ӕмӕ дӕ цы фӕндид сраст кӕнын? Нӕ сӕ рахъӕр кӕндзынӕн. Бамбӕрстон, да. Зӕрдӕ рисын кӕнынц нырмӕ? Кӕнынц. Имадмӕ дӕ хъӕдгӕмттӕ нӕ къахдзынӕн, фӕлӕ уӕд та ӕндӕр хуызы афӕрсдзынӕн. Ахӕм ныхас баззад, ома адӕймаг йӕ рӕдыдтыл ахуыр кӕны, фӕлӕ зондджын адӕймаг та искӕй рӕдыдтытыл Ды кӕцытӕм хауыс? Зондджынтӕм нӕ хауын. Цӕмӕдӕр гӕсгӕ арӕхдӕр ууыл сымбӕлӕм. Мӕхӕдӕг дӕр афтӕ дӕн. Хатгай йӕ адӕймаг фембары, фӕрӕдидзынӕн, маст мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы. Фӕлӕ та цӕмӕдӕр гӕсгӕ бакӕнӕм. Куыд дӕм кӕсы, цӕмӕн афтӕ? Адӕймаг цалынмӕ йӕхиуыл нӕ бавзара, уӕдмӕ йӕ не ууӕнды. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ царды ӕвзарӕнтӕ сты. Сӕ принцип афтӕ, куыдӕй зӕгъон, Ӕрдӕбыл гыццыл раздӕр загътай, ома лӕппуйӕ фыдуаг уыдты. Уый гыццыл лӕппу уӕвгӕйӕ ӕви афтӕ лӕппулӕджы кармӕ куы бацыдтӕ, уӕддӕр ма йыл кодтай? Лӕппулӕджы кармӕ куы бацыдтӕн, уӕд фыдуаг дӕр нӕ уыдтӕн, тӕлфаг уыдтӕн. Къулбадӕг, нӕ ӕцӕг. Тӕлфаг уыдтӕн, змӕлӕг. Кӕсон дӕ? Октябрьскиаг. Угу. Уӕд, ӕвӕццӕгӕн, хъӕуккӕгты цӕхӕрадӕттыл ӕрзылдыстут. Уыдӕттӕ дӕр дзы уыди. Цытӕ ма уыдӕбон хъуыды кӕнын. Аргъ кодтон хыл къухӕй. Куызӕн губион-иу ӕрцыдмӕ дзӕбӕхӕй сӕрты-иу Аслан дӕуӕн куыд рисsi, иннӕмӕн дӕр афтӕ риссы, зӕгъгӕ. Мӕ спортмӕ дӕр уымӕ бацыд? Стӕй-иу ныхас нӕ барстон. Мӕ фӕндон скъӕрдтон. Ма дӕм-иу цы фыхъхъаг кастаид цавӕр ныхас? Ӕмӕ йын цы мбӕрстон? Ныр та? Ныр барыс ныхас? Барын. Цыфӕнды дӕр? Ну, чи зоны, мӕ атыппырвӕй йын мӕстӕй, фӕлӕ мӕхимӕ куы ба... ууыл сахуыр дӕн. Фӕлӕ мӕхиимӕ куы баззайын, уӕд сӕ барын байдайын. Раст цӕмӕй дӕн, раст уый цӕмӕй нӕу. Моды сабыр. Мӕнӕ фыдӕлтӕ куыд дзырдтой, дӕ ныхас бауил мӕ уый фӕстӕ зӕгъ, зӕгъгӕ. Ой, мӕ зӕрдыл дӕн, стӕй дӕ масты фӕдыл макуы цу, зӕгъгӕ. Уыдӕттыл, ӕвӕццӕгӕн, дзӕгъӕл ныхӕстӕ нӕ уыдысты уыдон. Мӕ куызӕн. Мӕ мад мӕ фыд Иодонӕй ахуыр кодтой Иодонӕй. Дамыдтой, нӕ? Ӕмӕ йӕ ӕрдӕбонуӕттӕ уыцы ныхасмӕ раздӕхгӕ, ныртӕккӕ Дати Таслан цынӕ ныббардзӕн? Никӕмӕн. Гадзрахатдзинад. Ӕрцыдис ивдыл ахӕм цауд? Цард алыхуызон у. Дӕхи тыхджын адӕймагыл нымайыс? Тыхджын хуыцауӕйттӕмӕ ничи у. Зӕххыл та. Уӕддӕр дӕ бон афтӕ нӕ загътай, сбарын, сбадын, абарын. Зӕххыл та мӕнӕ Нарты Сосланы дӕнцӕгтӕ дӕн. Тыхджынӕй тыхджындӕр агуырдта зӕхх. йӕхицӕй тыхджындӕр куы агуырда. Ердӕ рдӕбон фарстон, цы нӕ ныббардзынӕ, зӕгъгӕ. Ӕмӕ цы ныхӕстӕ кодтам, уыдон та куы рхъуыды кӕнай, уӕд уӕддӕр дӕхи загъдау цард цард у. Ӕмӕ адӕймаг кӕм мӕсты суайы, кӕм та ӕхсызгондзинад агуры ӕмӕ уӕд кӕмӕдӕр баулӕфы. Йӕфарсмӕ хъуамӕ исчи уа. Ӕрдӕбоны программӕйы раздӕр райдианы дӕр загътон, ды иунӕг никуы вӕййыс. Сценӕйыл де мбӕлтимӕ, спортзалы сывӕллӕттимӕ ӕрвылбоны царды дӕр ӕмгарджын дӕ мӕ дын ӕмбӕлттӕ бирӕ ис. Фӕлӕ уӕддӕр вӕййы иу хион. удыхъӕдӕй, тугӕй дӕр ма уӕд, фӕлӕ зӕрдӕйӕн хӕстӕг адӕймаг. Ӕмӕ уӕд кӕй бацагурыс, кӕимӕ дӕ фӕнды, афтӕ абадын ӕмӕ дзургӕ дӕр ма кӕ, фӕлӕ афтӕ ӕнцадӕй иумӕ абадын. Ме мхӕрӕфырт, хорзӕн хӕрӕфырт, мӕнӕй гыццылӕй кӕй мӕ схур, мӕнӕй гыццыл хистӕр, йӕ рахиз хъус ныззарӕд. Цалдӕр боны мӕ зӕрдӕ рысти Киевы цӕры Ме бинонты фӕсарӕнтыл акодта Табухцау. Йыл тынг Ёимӕ тынг нывыд уыдыстӕм кӕрӕдзиуыл. Стӕй мӕнӕ Артур фылдӕр. Валерий к Артур мах мӕнӕ куыд ӕфсымӕртӕ афтӕ стӕм. Ма алы зын дӕр мӕмӕ. Нӕ цин дӕр-иу у, нӕ зын дӕр-иу вӕййы. Ӕмӕ цымӕдӕр гӕсгӕ се ппӕт афтӕ. Мӕ тренер, ме мном, ме рвад. Уый дӕр мын тынг хӕстӕг у. Уый дӕр Датиты Асланы кой кӕныс, нӕ? Бинонты та? Бинонтӕм хъуамӕ ӕрбацӕуай сабырӕй ӕмӕ худӕндзастӕй кӕсай, ӕви, миййаг, ӕрхӕндӕгзӕрдӕйы уацары куы уай, уӕддӕр дӕ искӕй мӕ фӕнды аныхас кӕнын абадын? Фылдӕр мӕхиуыл хӕцын, уӕддӕр фылдӕр худгӕйӕ бацӕуын афтӕ бон адӕймагӕн йӕ бон куы ауӕд. Ныр мӕн ӕмӕ арф хъуыдытӕ бынтон ӕргом нӕ равдисын бинонты хсӕн дӕр. Ӕмӕ йӕ бамбарынц сӕхӕдӕг, банкъарынц ӕй? Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕвӕццӕгӕн сылгоймаг ӕмӕ нӕлгоймаг уӕддӕр иухуызон хъуыды нӕ кӕнынц. Йе нӕлгоймаг йӕхи мидӕг цы мбара, цы цы мбар, уый сылгоймагмӕ нӕ хъары, цавӕрдӕр хабӕрттӕ йӕм нӕ хъарынц. Уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн, хорз у, цӕмӕй царды цалх дарддӕр зила, нӕ? Уымӕн ӕмӕ ӕдзухдӕр ус иухуызон куы уай, уӕд размӕ ницы цӕуы. Ам та гыццыл ивддзинӕдтӕ ӕмӕ иу иннӕйы размӕ тӕры, цыдӕр ныфсы ныхӕстӕ ратты иннӕмӕн ӕмӕ уӕд уый фӕразӕй вӕййы афтӕ кӕрӕдзийы ивгӕйӕ. Иугӕр бинонты кой скодтам ӕмӕ бинойнаджы кой дӕр рацыди, уӕд миниуджытӕ дӕхӕдӕгӕй загътай хицӕн кӕнын сахӕй дӕр. Фӕлӕ ды дӕхицӕн царды ӕмбал цавӕр миниуджытӕм гӕсгӕ агуырдтай? Хуымӕтӕг. Хуымӕтӕг цы хоныс? Зӕрдӕйӕ хуымӕтӕг. Уӕздан. дзурын бирӕ чи нӕ уарзы, ахӕм. Дӕхи хуызӕн, нӕ? Мӕхи хуызӕн, ӕвӕццӕгӕн. Ноз бынтон къуырма дӕн. Мелком фӕхӕсты аслам. Бинонтӕм каст. Нӕ дӕ бауырндзӕн, зӕгъын, ресторан. Заргӕ кодтат? Заргӕ кодтам, адон та девичник кӕй фӕхонынц, афтӕ нӕ зонгӕ уыдис се хсӕн. Ме уын федтон. Уӕд ын дӕ зӕрдӕ цӕмӕй балхӕдта? Иугӕр фыццаг бакастӕй дӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди, уӕд? Ӕмӕ ӕрдынӕй куыд зӕгъон, зӕгъын, нӕ зонын, афтӕ куыддӕр бамбӕрста адӕймаг, ӕвӕццӕгӕн. Ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕццӕгӕн, Хуыцау афтӕ фӕндыди, ӕвӕццӕгӕн. Ӕрыл арӕх фӕхъуыды кӕн мӕхӕдӕг дӕр, фӕлӕ дын ӕй мӕнӕ Йой тыххӕй мӕ йой тыххӕй. Ӕмӕ ха мӕ зӕрдӕмӕ фӕзыны. Ӕмӕ дзы ныртӕккӕ та бузныг цӕмӕй дӕ? Алцӕмӕй дӕр. Алцӕмӕй дӕр. Фӕразон кӕй у, уый тыххӕй. Ӕнӕхин кӕй у, уый тыххӕй. Хор бахатыр кӕнут, архивонӕй ӕппӕлынӕй хорз мад кӕй у, уый тыххӕй. Ныхасӕн баззад, зӕгъгӕ, адӕймаг хъуамӕ хицӕн равзара цардӕмбал. Нӕ? Чидӕр та ӕндӕр хуызы цыдӕр февзӕры. Ды йӕ дӕхицӕн царды ӕмбалыл нымайыс ӕви къай, хион, тугхӕстӕг? Ӕмбал. Ӕвӕццӕгӕн ӕмбал. Алы хъуыддаджы дӕр нӕ? О. Уымӕн ӕмӕ мӕхимӕ цы нӕ. Мӕ, мӕхимӕ цы нӕ фӕхъары, Ну, вӕййы афтӕ. Вӕййы афтӕ царды адӕймаг зӕд нӕу, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Ӕмӕ хатт ӕвӕццӕгӕн ӕз дӕр фӕрӕдийын йӕ мӕ хъуыдыйыл не не не рхӕцы исты хъуыддагыл. Мӕм уӕд баулӕфы. Йе та мӕ тилгӕ дӕр скӕны, ома. Ау, нӕ ӕмбарыс, зӕгъгӕ. Ӕмбал у уӕдӕ цы у. Уый тынг хорз. Стӕй бӕргӕ кӕй кӕны, уымӕй зынаргъдӕр нӕлгоймагӕн ницы. Уымӕй дӕр та мын мӕ иннӕ фарста айстай. Кӕддӕриддӕр мӕм цымыдисаг фӕкӕсы, алы кары адӕм мӕм ӕрбацӕуынц программӕмӕ ӕмӕ чи фӕндзай ӕхсай азы фӕцарди иумӕ, чи ӕртӕ фондзӕм ӕнӕ бафӕрӕзта. Сымах цас стут нӕ риумӕ? Фынддӕс азы. Фынддӕс азы. бирӕ азты лымӕнӕй фӕцӕрут ӕмӕ ойӕ. Ӕмӕ мӕм кӕддӕриддӕр цымыдисаг фӕкӕсы, цы у сӕйрагдӕр бинонты царды? Хиуыл хӕцын, барын, ӕнӕгӕдыдзинад. Гадзрахат кой дзы нал кӕндзынӕн. Уарзонад. Ӕмӕ хъуыддагтӕ куыд кӕнын хъӕуы зӕрдӕйы фӕндонмӕ гӕсгӕ? Ӕви дӕ зонд скусын кӕн ӕмӕ йӕ бамбар, ацы адӕймагимӕ мын царды ӕнцон уыдзӕни, ӕмбал мын уыдзӕни, кӕддӕриддӕр ныфс. Зӕрдӕ ӕмӕ зондӕй дӕр Ӕмӕ вӕййӕфты фидауынц кӕрӕдзиимӕ уыцы рӕстӕг. Фидауынц. Дӕхицӕй йӕ зоныс, нӕ? Фидауынц. Лӕгӕхсызгон у. Ӕмӕ ныр бинонты цардгӕнгӕйӕ дӕхӕдӕг дӕр бары-ныбары ӕвӕццӕгӕн бафӕзмыс дӕхи бинонты. Цавӕр уыдысты дӕхи бинонтӕ та дӕхи мад ӕмӕ фыд? Мӕ мад ахуыргӕнӕгӕй фӕкуыста. фӕндзай-фондз азы. Ӕмӕ йе цӕг дунемӕ куы цыди, уӕд йӕ уӕлхъус цас адӕм ӕрлӕууыди. Уымӕ гӕсгӕ бирӕ цыдӕртӕ бамбӕрстон. Цы нӕ ӕмбӕрстон, уый размӕ цы нӕ ӕмбӕрстон, уыцы хабӕрттӕй. Ӕмӕ арӕх фӕбарын мӕхи, мӕ мад, мӕ фыдыл. Ӕмӕ ирон адӕм уыдысты, Жанна. Ирон адӕм уыдысты. Мидӕг, мидӕгӕй дӕр, бинонты хсӕн дӕр, ӕддӕмӕ цӕугӕ дӕр ирон адӕм уыдысты, ирон ӕгъдау кодтой. Ӕмӕ мӕ тынг фӕнды йӕ доны хуызӕн куыд уӕм, аккаг куыд уӕм. Ирӕдӕбон-иу ныхас загътай ӕмӕ уый дӕр фӕстаг рӕстӕг, фӕстаг азты уӕлдай арӕх хъуысы ирон ӕфсарм, ӕгъдау. Ӕмӕ йе рдӕуӕн ирон адӕймаг цавӕр у? Ирон-ирон цӕмӕй у? Иу размӕ куы загътон, Жанна, фыццаджыдӕр ӕфсармӕн. Фыццаджыдӕр. Ныфсхаст, уӕзбын, ӕгъдаутӕ дӕумӕ гӕсгӕ? Ӕгъдӕуттӕн сӕ хистӕр у фсарм. Йе рахӕцӕн, нӕ? Мэрия, цы ирондзинадыл дарддӕр куы дзурӕм, уӕд ӕрдӕбон гыццыл раздӕр ресторанты кой кӕнын куы райдыдтай, уӕд та мӕм уыцы хъуыды дӕр фӕзынди. Уый хорз у, ӕгайтма адӕм кӕдӕм ацӕуой сӕхи аирхӕфсынмӕ, нӕ рӕсугъд музыкӕйы зӕлтӕм байхъусынмӕ, рӕсугъд зарджытӕм, уарзон зарӕггӕнджытӕ фенынмӕ. Уый хорз у. Фӕлӕ хорз кӕм и, уым ӕвзӕрдӕр ӕмбӕлы. Уый царды домӕнты сты, ӕвӕццӕгӕн царды закъон ахӕм у. Ӕмӕ мӕ фарста гыццыл ӕндӕрхуызон. Адӕм ныр фылдӕр сӕ бӕрӕгбӕттӕ сӕ хӕдзары цы рцӕуы, уыдоны фылдӕр хай фӕбӕрӕг кӕнынц ресторанты. Сӕ кувинӕгтӕ дӕр уым вӕййынц. Ды семӕ уӕлдай арӕх сӕмбӕлыс? Мӕ дӕумӕ гӕсгӕ, уый раст у, иугӕр ирондзинадыл дзурын райдыдтам, уӕд? Уый раст нӕу. Бахатыр кӕн уыд, фӕлӕ мӕхӕдӕг дӕр хъуыддаг куы кодтон, уӕд загътон, ӕз ӕй кӕнын нӕхимӕ, зӕгъгӕ, ӕргом ныхасы тыххӕй бахатыр кӕн, фӕлӕ. Хоны Хуыцауыл уӕндаг лӕг дӕн. Ӕмӕ Ис цыдӕр метафизикон хабӕрттӕ, кӕцытӕ мах нал ӕмбарӕм, ӕвӕццӕгӕн. Йе та сӕ ӕмбарӕм хицӕнтӕй. Фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, ныр иу мӕнӕ Сафайы рӕхыс Сафайы цӕджындзыл иу куы фӕдзӕхстой, къонайыл чындзы куыд фӕдзӕхстой ӕрчындзӕхсӕвы рӕстӕджы, йӕй зӕгъӕм, Демӕ нӕ де ртӕ чъири куыд хъуамӕ скувай дӕ хӕдзары, куыд хъуамӕ сӕ сцӕттӕ кӕнай, зӕгъгӕ. Цы хуызы сӕм бавнала сылгоймагӕн, бар ис уыдонмӕ бавналын ӕви нӕй, уыдон, ӕвӕццӕгӕн, хъуыды ничиуал кӕны. Уыйадыл нӕ цард дӕр ивы, нӕ? Ивы. Хорзырдӕм нӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Ӕмӕ уый арӕхдӕр цӕмӕ гӕсгӕ райдыдтой адӕм афтӕ кӕнын? Ӕз хуыздӕр дӕн, ӕз хъӕздыгдӕр дӕн, мӕ бон у уый равдисын, ӕви ӕнцондӕр у, ӕви адӕмӕн сӕ хӕдзары уавӕртӕ къуындӕг сты ӕмӕ сын уыйбӕрц гӕнӕнтӕ нӕй? Ну, ӕвӕццӕгӕн, алкӕмӕн дӕр йӕхи хабӕрттӕй, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ бахатыр кӕн, фӕлӕ ргом ныхас зӕгъдзынӕн. Адӕм фылдӕр тӕккӕ хъуыды кӕнынц сӕ гуыбыныл ӕмӕ дадалитыл, ома мӕнӕ кӕнгӕ митыл, о, кӕнгӕ митыл. Фӕлӕ фыццаджыдӕр, ӕвӕццӕгӕн, у Хуыцау. Хуыцау кӕй у, уый ирон лӕг йӕхи ирон лӕг куыд хъуамӕ схона ӕмӕ кӕд Хуыцауыл не ууӕнды, кӕд Хуыцауы ӕвӕрдтыл, Хуыцауы ӕгъдӕуттыл кӕд не рвӕсы, уӕд куыд хъуамӕ сараза хорз ӕхсӕнад? Куыд хъуамӕ зӕгъа, ай ӕвзӕр у ӕви ай хорз у, куыд хъуамӕ бауынаффӕ кӕна искӕмӕн, ай хорз у, ай ӕвзӕр у, зӕгъгӕ. Мӕн афтӕ фӕстӕмӕ йӕ афтӕ куы бафӕрса, ӕй зӕгъӕм кӕстӕр, ӕй зӕгъӕм, ӕй мӕй фӕстӕмӕ афтӕ куы бафӕрса, цӕмӕ гӕсгӕ йӕ зӕгъыс? Мӕмӕ та афтӕ кӕс, ӕмӕ ды раст нӕ дӕ, зӕгъгӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ афтӕ у. Афтӕ дӕм нӕ кӕсы, йе рхатгай ӕхсӕнадмӕ акӕсгӕйӕ, адӕм ӕрдзӕй адард сты? Ӕз дӕр ӕй кой кӕн. Аслан, йе рдӕм кӕсын ӕмӕ, чи зоны, Родийӕнод иумӕ сраст кӕны, фӕлӕ мӕм цӕмӕдӕр афтӕ кӕсы, ӕмӕ дӕ хатгай бафӕнды иунӕгӕй искуы ӕрдзы хъӕбысы фӕуын. Мачи уӕд дӕ цур ӕрмӕстдӕр ды ӕмӕ бӕлӕстӕ, суадӕттӕ, Та къахтаит айзӕны. Нӕ фӕрӕдыдтӕ? Нӕ фӕрӕдыдтӕ. ӕмӕ дӕ дӕ зӕрдӕ цӕмӕ лвасы уырдӕм? Мӕнмӕ гӕсгӕ, адӕймаг цӕмӕй йӕхицӕн ӕргом дзуапп радта йӕхи фарстатӕн, йӕхи хъуыдытӕн, йой тыххӕй, йой тыххӕй хъуамӕ, йой тыххӕй хъуамӕ йӕхиимӕ баззайа. Ӕмӕ нӕ уырыссагау афтӕ фӕзӕнц, кӕмдӕр ӕй бакастӕн, моладзантӕй иу зӕронд лӕг афтӕ загъта, хочешь познать бога будь больше наедине с собой зӕгъгӕ йӕ зонын афтӕ лӕджы ивазы мах дӕр ӕвӕццӕгӕн ӕрдзӕй ӕмӕ йӕ зӕгъӕм цавӕр фарстӕн фӕагурыс дзуапп фылдӕр раст кӕнын ӕви нӕ кӕнын фылдӕр мӕ рохтыл раст хӕцын ӕви нӕ хӕцын ӕви хъуыди ахӕцын ӕнцайын иуӕндӕттыл лӕг фӕхъуыды кӕн Ердӕхи миниуджытыл куы дзурӕм, уӕд. Бахатыр Жанер, лӕг йӕхӕдӕг йӕхи куыд ӕнкъармы, куыд ӕмбар, афтӕ ничи бамбардзӕн уӕддӕр. Ӕмӕ дӕхицӕн кӕцыдӕр Уый дӕхӕдӕг дӕхиимӕ ӕргом куы уай, уӕд. О, ӕмӕ ӕргом дӕр адӕймаг афтӕ свӕййы, ӕрдыл фӕхӕцӕг куы уа, ер вӕййы афтӕ, цы йӕ ӕмбӕхсӕм, ер вӕййы афтӕ дӕр, мӕнӕ ӕрдхӕрдты хсӕн Ӕвзӕр, мӕнӕ мӕ зӕрдӕйы ис цыдӕр ӕвзӕрдзинад, ӕмӕ дын нӕ ма есгӕ зӕгъгӕ дӕр дын нӕ зӕгъы, фӕлӕ ма дын о-о кӕндзӕн, раст дӕ зӕгъгӕ. Афтӕ нӕ вӕййы? Вӕййы. Вӕййы. Мӕ иумӕ гӕсгӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ, адӕймаг хъуамӕ йӕхӕдӕг йӕхицӕн дзуапп ратта йӕ фарстытӕн. Ома, ӕппӕты сӕйрагдӕр тӕрхонгӕнӕг адӕймаг йӕхӕдӕг йӕхицӕн? О. Ӕмӕ се ппӕт дӕр афтӕ стӕм? Кӕмдӕр мидӕгӕй у. Фӕлӕ йӕ ӕмбӕхсӕм, нӕ? Ӕмбӕхсӕм ӕй. Ӕмӕ йӕ, зӕгъӕм, дӕуӕн дӕхи кой куы кӕнӕм, уӕд дӕхицӕй хуыздӕр дӕу чи зоны, нӕ? Ӕмӕ дӕ ӕппӕрццаг миниуджытыл цы нымайыс? Сахар кӕй дӕн, уый тыххӕй? Мастыгӕрды. Мастыгӕр, о, вӕййын, мастыгӕр дӕр вӕййын. Фӕлӕ мӕ рохтыл хӕцын сахуыр дӕн. Куы йӕ зӕгъын. Тагъддӕр сабыр вӕййыс, нӕ? О, мӕхи амбӕхсын. Мӕхи мӕхи мидӕг амбӕхсын. Мӕй фӕстӕ мӕнӕ нӕ ныхасмӕ гӕсгӕ мӕхимӕ куы баззайын, уӕд мӕхицӕн фӕрстӕ фӕдӕттын. Зӕнӕма раст бакодтай. Хорзӕй та дӕм цы ис, дӕхимӕ гӕсгӕ? Хорзӕй мӕм цы ис, уый мӕнӕ мӕ хистӕртӕ цӕуыл сахуыр кодтой, уыдӕттӕ. Уыдон бӕццӕ. Барын зонын, раст зӕгъгӕ. Ну, мӕм, мӕм афтӕ кӕсы, барын кӕй зонын, уый. Ӕрдӕбон программӕйы райдиан загътон, ома ӕдзухдӕр дӕ фарсмӕ адӕм ис, йӕ рафтӕ ма бахъӕуӕд ӕмӕ дӕхи бафӕнда иунӕгӕй аззайын, ӕндӕр иунӕг никуы вӕййыс. Ӕмӕ бирӕтӕ уый схондзысты амондыл. Ды дӕхӕдӕг дӕхи амондджын адӕймагыл нымайыс. О. Зӕрдиагӕй? Зӕрдиагӕй. Йе рзӕгъгӕ дӕ царды дӕ бон исты аивын у, зӕгъгӕ, уӕд та дзы исты аивис? Нӕ. Цӕмӕдӕр гӕсгӕ ацы фарста нӕ кӕрӕдзи хсӕн дӕр куы фӕныхас кӕнӕм, куы фӕдӕттӕн, уӕд бирӕтӕ фӕзӕгъынц, йе уыцы хъуыддаджы ноджы фылдӕр ӕрбалӕууыдаин искӕй фарсмӕ. уыцы хъуыддаджытӕ тынгдӕр фӕкастӕн. Чи зоны, уӕд мӕ къух нӕ амыдта цӕмӕдӕр гӕсгӕ. Гер, чи зоны та дын ныртӕккӕ зын скӕндзынӕн, фӕлӕ дӕ уавӕры чи уыди, уыдонӕй бирӕтӕ фӕфӕсмон кӕнынц, ома фылдӕр куы балӕггад кодтай мӕ ныййарджытӕн. Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ дӕумӕ дӕр дӕ зӕрдӕ уый сдзырдта, фӕлӕ куыд уӕзданы мӕхи ухӕцгӕ нӕлгоймаг нӕ йӕ схъӕр кодтай, ӕндӕр цӕмӕдӕр мӕм афтӕ кӕсынмӕ ууыл дӕр ахъуыды кодтай. Уыдон ӕрцыдмӕ бирӕ фӕцӕр, фӕлӕ уӕддӕр цард цард у, ӕмӕ размӕ куы нӕ цӕуа, уӕд рӕсугъддзинӕдтӕ дӕр нӕ уынӕм, рӕсугъддзинӕдтӕ дӕр нӕ тауӕм. Дӕуӕн бузныг дӕ, кӕстӕртимӕ кӕй кусыс ӕмӕ сын дӕ зонд кӕй не вгъау кӕныс. Махӕн та уӕ аивадӕй нӕ зӕрдӕтӕ кӕй рухс кӕнут. Фӕлӕ, адӕймагмӕ цыфӕнды кары дӕр вӕййы бӕллицтӕ. Ныртӕккӕ Датиты Аслан цӕуыл фӕхъуыды кӕны фидӕныл? Кусинӕгтӕ ма нӕм бирӕ и. Мӕнӕ нӕхи къорды кӕд нырма уал мӕнӕ Куысты кой уал куысты кой ракӕнон, нӕ? акӕнӕм. Мӕнӕ наивадон фӕндагыл ма нын бирӕ бакусинӕгтӕ и, ууыл дӕр архайӕм зӕрдиагӕй. Ноджы ма нӕхи баиу кодтам къордимӕ, живой ансамбль кӕй хонынц, уыдонимӕ Александровский проспект, зӕгъгӕ. Ӕмӕ тынг цымыдисӕй кусӕм ног программӕтыл. Мӕм нӕ зӕрдӕтӕ тынг бирӕ бӕллицтӕй. Ӕмӕ иннӕрдыгӕй та мӕнӕ мӕ сывӕллӕттӕ кӕимӕ архайын, уыдон мӕ куысты вдисӕнтӕ уыдзысты ӕмӕ сыл уыдоныл дӕр архайын. Цӕмӕй цы? Кӕсыс, уӕддӕр та иннӕтыл дзурыс. Датиты Асланӕн та цавӕр бӕллицтӕ ис? Омӕ, ёй, мӕнӕн мӕ цард у, Жаннӕ, мӕ феодоны мӕхи куыд хицӕн кӕнон? Ёй, мӕ феодон мӕнӕн мӕ хӕс, хӕс, мӕ хӕс сты афтӕ сӕ нымайын. Мӕ феодоныл архайын дӕр ма Ома, афтӕ куы зӕгъон, ӕмӕ ды дӕхицӕн царды цы бакӕнай, уыцы хӕстӕ сӕвӕрдтай, зӕгъгӕ, уӕд сӕ дыууӕ сты иу аивад, дыккаг спорт, ӕртыккаг та. Цӕмӕдӕр мӕм афтӕ кӕсы мӕ дӕ бинонтӕ. Уыдон, уыдон фыццаджыдӕр, кӕй зӕгъын, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, дыууӕ чызджытӕ рархайынц спортӕй, аивадӕй дӕр ӕмӕ спорт, спортӕй дӕр. Дӕ хал дын ахордтой, нӕ дыууӕ фӕндагыл дӕр. Ӕмӕ уыдон та спорты цавӕр хуызтӕй архайынц? Мӕхимӕ мӕхимӕ тренировкӕ кӕнынц. Цас дӕ сыл цӕуы Цыппӕрдӕс ӕмӕ аст. Ӕмӕ дӕ фӕндид цӕмӕй фидӕны дӕр дӕ халахар уый, цӕмӕй уыдон дӕр музыкӕимӕ цард сбӕттой кӕнӕ Сӕхи куыд бафӕндӕфт, Жанна, сӕхи куыд бафӕндӕфт? Мӕнӕн мӕ бон цы у уый сын дӕттын? Ӕмӕ чызг схъомыл кӕнын та зын у? Тарддӕр ӕй фендзыстӕм. Йӕ афтӕ зӕгъыс, ома сӕхи куыд бафӕнда, афтӕ. Ӕмӕ ӕдзухдӕр адӕймагӕн, сывӕллонӕн афтӕ алы бартӕ куы дӕттай, уӕд уый хорз у ӕви кӕмдӕр гыццыл макӕ кӕнын хъӕуы? Ӕрмӕстдӕр ӕгъдауы мидӕг. Рохтыл хӕцын хъӕуы дӕр. Йе рцыд, зӕгъӕм, ды цы сын бафӕдзӕхсыс? Лӕппу дын и? Нӕй. Нӕй дыууӕ чызджы. Чызджытӕн цы бафӕдзӕхсын хъӕуы? Уӕздандзинад фыццаджыдӕр. Хиуылхӕцындзинад. Фӕразон. Куыд уой. Мы дӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуы чызджытӕ мӕнӕ карате уӕддӕр лӕппуты спорты хуызы уыны? Нау. Нау? Нау, сама Могашка уый нӕлгоймӕгтыл хуыздӕр фидауы. Фӕлӕ дзы чызджытӕ дӕр ӕнтыстджынӕй архайынц. Чызджытӕ та кӕд ӕнтыстджындӕр ӕнтыстджындӕр сты? Уый дӕ зӕрдӕмӕ цӕуы чызджытӕ ахӕм карз спорты хуызтӕм куы бацӕуынц, уӕд? Рохтыл хӕцын хъӕуы, ӕндӕр дзы диссагӕй ницыимӕ нӕ дзы куы нымбарын кӕнай, ӕдде сӕхи афтӕ не вдисынц, стӕй фӕдзӕхсӕ фӕкӕн, ма мӕ фӕхудинаг кӕ, зӕгъгӕ, ӕмӕ ӕдде ӕппындӕр ыл афтӕ, афтӕ ницы хуызы дзы зӕгъдзынӕ, мӕнӕ ай. Къахӕй ныццӕудзӕн, нӕ? Афтӕ дзы ницы хуызы зӕгъдзынӕ, уымӕй. Йӕ рохтыл ныхӕсын сыбыр ныхас, цыбыр ныхас. Сӕ фидӕн та сын цавӕр уыныс? Хуыцауыл сӕ фӕдзӕхсын зӕгъын, ӕндӕр нӕхи бон та цы у? Мӕнӕ сын дӕ бон цы уый ратт, фӕдзӕхсгӕ сӕ бакӕ, ӕндӕр Хуыцау дунейы фарнцӕн раарфӕ кӕнын дӕр махӕн нӕ бон цы. Ӕмӕ дын царды та ӕппӕтӕй зынаргъдӕр цы у? Йӕ рӕбун куыд ныхас кӕнӕм, афтӕмӕй цалдӕр хатты загътай уыцы ныхас, ӕмӕ мын цымыдисаг кӕсыгты ран ӕртӕккӕ та цы дзуапп ратдзынӕ? Ӕппӕтӕй зынаргъдӕр цы у царды? Дуне? Уарзонад. Уарзон адӕм. Уарзонад. Уарзондзинад. Уарзондзинад. Цалдӕр хатты загътай абон уарзондзинад ӕмӕ сабырдзинад. Уарзондзинад куы уӕвӕд адӕймаг кӕрӕдзи, уӕд сабырдзинад дӕр уыдзӕн, кӕй зӕгъын ӕй хъуы. Ӕмӕ уыйсӕгӕйдӕр афтӕ у, адӕм сабырӕй куы цӕрой, уӕд бӕстӕ дзӕбӕх, рӕсугъд, алцыдӕр лӕгъз вӕййы, Чи зоны, взарӕнтӕн дӕтты Хуыцау, ӕвӕццӕгӕн, цардӕн йӕ зын, зын, зын у ацы фарстайӕн дзуапп дӕттын зӕгъы. Махӕй Йе рӕфтӕ историмӕ куы акӕсӕм нӕ уӕд, уӕддӕр цавӕрдӕр сабыр рӕстӕджы фӕстӕ, уӕддӕр цавӕрдӕр загъд къахӕн митӕ расайынц. Уымӕ гӕсгӕ ацы цард нӕуи тыххӕй лӕвӕрд у ӕмӕ цӕмӕй ахуыр кӕнӕм? Цард у ахуыргӕнӕг, цард у тох. Нӕ фыдӕлтӕй афтӕ баззади. Мӕнӕн сӕ ӕвзарӕнтӕ ӕвӕрын нӕ размӕ. Уыдоныл кусын хъӕуын дӕр нӕ бон цы у. Цауыл дӕхи фӕдзӕхст, рӕстдзинадыл дӕхи фӕдзӕхст. Мӕ размӕ цы у? Дарддӕр цы уа, уый уӕд. Аслан, а зӕххыл цӕры ахӕм адӕймаг, Дати Тасланбег. Дӕ зӕрдӕ йын цы зӕгъы? Фӕразондзинад. Ныр ниц. Фӕразондзинад. Мӕ хилхӕцындзинад. Ӕмӕ мӕм гӕсгӕ уыцы миниуджытыл хӕст дӕ. Иттӕг хорз. Бузныг. Уӕд, ӕвӕццӕгӕн, сахуыр дӕн цӕуылдӕр, цӕуылдӕр сахуыр дӕн, ӕвӕццӕг. Ӕмӕ дын зыныди уый, уый спорты руаджы сахуыр дӕ фылдӕр ӕви дӕхиуыл кусгӕ? Ӕнӕспортӕй дӕр афтӕ рауадаис? Цард сахуыр кодта. Цард ахуыр кӕны. Дӕхицӕн фарстатӕ куы дӕттай, дӕхӕдӕг дӕхицӕн ӕнӕмӕнгӕй дзуапп куы дӕттай, Уӕд, ӕвӕццӕгӕн. Афтӕ зӕгъыс, цалдӕр хатты загътай, абон уый цард ахуыргӕнӕг у. Ӕмӕ дын цард карз ахуыргӕнӕг уыди, тызмӕг ӕви лӕгъзымӕхъом? Ахӕм рӕстӕг дӕр уыди. Карзӕй дӕр уый бавнӕлдта. Уый кӕцы рӕстӕджыты? Ну, уыдон, уыдон нӕ хъӕр кӕн. Фӕлӕ дзы бузныг уӕддӕр дӕ. Дӕн. Цӕй тыххӕй? Дӕхӕдӕг ӕрдӕбон нӕ загътай цыдӕр миниуджытӕ, цыдӕр миниуджытӕ ма сбӕрӕг кодтай, зӕгъгӕ, ӕмӕ цӕуылдӕр кӕй сахуыр дӕн, уый тыххӕй йын бузныг дӕн. Йе рдӕм куыд хъусын, афтӕмӕй ӕрдӕбонӕй не схъӕр кодтай, фӕлӕ йӕ загътай, зын рӕстӕджытӕ дӕр уыди. Карз дӕм Цардтӕм йӕ карз цӕстӕнгас кӕд равдыста, уӕддӕр нӕ фӕцудыдтай, уӕддӕр кӕмдӕр бамбӕрстай, бамбӕхстай арф уыцы ӕнкъарӕнтӕ, ӕмӕ сӕ иннӕтӕн нӕ хъӕр кӕныс. Нӕ йӕ зонын, уый хорз у ӕви нӕ, ӕз ӕрмӕстдӕр мӕхи хъуыдытӕ зӕгъдзынӕн ӕртӕккӕ. Абон дӕхи равдыстай, ӕрдӕбон дӕр дын уый тыххӕй загътон. Иттӕг хорз дын ӕххӕстгонд цӕуынц уыцы миниуджытӕ хиуыл хӕцын ӕмӕ ма дзура уӕвын. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ирон нӕлгоймагӕн уый хорз фидау. Бузныг. Нӕлгоймаг хъуамӕ уа хиуыл хӕцгӕ ӕмӕ йӕ зӕрдӕйы кӕд исты зындзинад ис, исты знӕт, уӕддӕр иннӕты зӕрдӕмӕ фӕриссын кӕн. Иуырдыгӕй хорз у, иннӕрдыгӕй нӕ. Уымӕн ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, ӕз хионовгӕ куы нӕ мбарон дӕ зӕрдӕ цӕмӕй тыхсы, цӕмӕй дӕм фӕкӕсон, цы ныхӕстӕ дын ссарон, уӕд мӕнӕн дӕр рисдзӕн. Ӕмӕ чи зоны, бынтон мадзура дӕр уый тыххӕй тынг хорз нӕу. Уый мӕхи хъуыдыты сты, Аслан. Фӕлӕ рдӕбон иу ныхас загътай фӕнды мӕ фӕцӕрын мӕ мад мӕ фыды хуызӕн уыдонӕн аккаг лӕппу уӕвын. Ӕмӕ йӕ ӕз куыд зонын де мбӕлттӕй, дӕ нӕ иумӕйаг зонгӕтӕй, дӕ хиуӕттӕй, афтӕмӕй дӕ нынтысы. Ӕмӕ мадӕн иу хатт зӕгъын, уыдон рцыдмӕ дзӕбӕхӕй фӕцӕр. Бузныг. Ӕмӕ ныр дӕ мӕнмӕ афтӕ кӕсы, мӕ уыдон сты сӕрыстыр. Мын ӕмӕ хорз лӕппуйы схъомыл кодтой. Бузныг, бузныг. Цалдӕр хатты загътай, абон у мӕ цард алывӕрсыг у. Цард бирӕ цӕуылдӕрты ахуыр кӕны. Кӕмдӕр йӕ тызмӕг цӕстӕнгас равдисы, кӕм та дӕм мадау йӕ фӕлмӕн хъӕбыс ӕрбакӕндзӕн. Ӕмӕ дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй дӕм цард кӕддӕриддӕр мидбылты худа. Бузныг. Рдӕбон дӕр ӕй загътон, кӕмдӕр дӕ цӕстыты арфы цыдӕр ӕнкъарддзинад ис ӕмӕ йӕ ӕмбарын уый нӕ фесӕфдзӕн. Тынг хорз дӕ ӕмбарын. Фӕлӕ дӕм цард арӕхдӕр лӕвӕрттӕ кӕнӕд, ӕвдисӕд дӕм йӕ фӕлмӕн цӕстӕнгас ӕмӕ дӕм йӕ рӕдау къухӕй лӕвар лӕвӕрттӕ кӕнӕд. ӕмӕ дын ӕз дӕр иу гыццыл лӕвар скӕндзынӕн, цӕмӕй дӕм цард фӕндӕгтӕ ӕнцондӕрӕй цӕуой. Тынг зӕрдиагӕй дын лӕвар кӕнын сызгъӕрин дӕгъӕл, ӕмӕ ацы дзаума дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам, уымӕн ӕмӕ дӕгъӕл иуӕй ӕхгӕнгӕ кӕны, иннӕмӕй гу. Ӕмӕ кӕд абон дӕ зӕрдӕйы дуар афтӕ парахатӕй нӕ байгом кодтай, уӕддӕр ӕй базыхъхъыр кодтай, ӕмӕ дзы цы ис, цы нкъарӕнтӕ, дӕ зӕрдӕ цӕмӕй рисс, цин цӕмӕй кӕныс, аргъ цӕмӕн кӕныс, уый раргом кодтай. Ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон. Бузныг зӕгъ. Ӕмгар уарзаг дӕ, ӕрхъуыдыджын лӕппу, уый мӕнӕ дӕ лӕварӕй дӕр бӕрӕг у. ӕмӕ мын ӕхсызгон у. Дӕ хорз миниуджытӕ дын сӕфт макуы уӕд. Бузныг дунейы фарныл рад фӕкӕнӕд мӕ бӕсты стыр бузныг, ме рхъуыды бирӕ. Бузныг. Бузныг. Мах ма дзы бауагътам нӕ зӕрдӕйы уарзондзинад ӕмӕ дын ӕй схъӕр кӕндзынӕн, ацы дӕгъӕл йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ дӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц лӕгъз ӕнцон ӕмӕ ӕнӕ фыдбылыз. Бузныг. Уымӕ гӕсгӕ дӕм. Лӕвар бирӕ. Бузныг. Цауынӕй авд-авдӕй бафидыд. Бузныг. стыр бузныг дын. Дӕ цардвӕндаг, куыд загътон, афтӕмӕй лӕгъз ӕмӕ бынтон афтӕ сыгъдӕг куы уа, уый дуй дӕр ӕвӕццӕгӕн уый бӕрц ӕхсызгон нӕ уыдзӕн, фӕлӕ дзы кӕд цӕлхдуртӕ уа, уыдон та уыдоны сӕрты та ӕнцондӕрӕй куыд ахизай. Ӕмӕ дӕм, миййаг, куы йӕ зонай, исты мӕнгарддзинад маст кӕна, дӕ зӕрдӕ цӕмӕй фӕрисдзӕн, ахӕм хъуыддаг куы нхъӕлмӕ кӕса, Дила цы дӕгъӕлӕй ӕхкӕны, уыдон, цалынмӕ дӕ уд йӕхимӕ рцӕуа, уӕдмӕ. Стӕй та, йы фӕстӕ куыд дӕ зонӕм, афтӕ худӕндзастӕй, мидбылты худгӕйӕ ӕмӕ дӕ хъӕлдзӕг ныхӕстимӕ адӕмӕн циндзинад куыд хӕссай. Бузныг, бузныг дӕ наслӕнджик. Телевизормӕ кӕсджытӕн та ма йӕ иу хатт зӕгъдзынӕн, абон нӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕй тынг бирӕ адӕмӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Датиты Аслан.